Hemmelere salam. Geliň biz bu gün şular ýaly horoz süýji bişireliň. Öýde horoz süýji ýasamak juda kyn däl hemem içinede bir üýtgeşik zadam gidenok. Her bir hojalykda bar bolan zatlardan azajyk zatdan aňsatjak ýasap bolýar. Ýöne azam bolanda aňsadam bolanda şular ýaly bir ýalpyllap duranja göze ýakymlja hem çagalaň gowy görýänje horoz süýji diý. Hemem soňky döwür tortlaň zatlaň üstünde de ne şular ýalak edip owadanlap goýýalar, ledenci diýýäler bir bezeg üçinem ulansa bolýa, hem iýmäge de gowy çagalara bir çöpbülje bir horaz süýji ta ahyryn hemmämizem bir çaga bolup geçendiris bizem çaga wagtlarymyz gowy görüp hil bir zat ýalak edip horaz süýjini gowy görýärdik. Şolar ýaly horaz süýji ýasamak öýde de aňsat hemem üýtgeşik zadam gidenok. Geliň onda biz bu gün şol horaz süýjülerimizi ýasap başlalyň. Bize horaz süýjümizi ýasamak üçin ýüz elli gram şeker, elli gram ary bal, elli gram suw, iki damjajygam reňk gerek. Bize ýene-de şular ýaly silikonwyý gapjagaçlar, formajyklar gerek. Ýa bolmasa şular ýaly silikonwyý halyjygam bolsa bolýar. Bolmasa-da demirden gapjagaçlaram bolsa bolýar, şol gaýnag sögmüzi, gaýnag horasüýjümizi guýamyzda bir ereltmejek, gyzgynlygy saklabiljek zat gerek bolýar. Ondan ýene-de bize şular ýaly gyzgynlygy ölçelýän termometr gerek bolýar. Eger özüňizde bar bolsa şular ýaly termometr alyň. Eger-de ýogam bolsa men şu gezek şu termometri ýok adamlaram öýde nähili gyzgynlygyny bilmeliliginem öwretjek şonam görkezjek termometrsiz-em buhara süýjini ýasap bilersiňiz. Jigimizi, şekerimizi hem arbalymyzy hemem suwumyzy guýup, pesejik otda goýup gaýnamaga goýýas. Şol suwumyzy guýamyzda nähili ölçejegiňizi bilmeseňiz şular ýaly bir nahar çemçe dolusy on bäş gram bolýar. Şo hasap boýunça özüňiz şeýdip ölçäp bilersiňiz bir on bäş ikinjisi nahar çemçe otuz şeýdip ölçäp bilersiňiz. Syrowymyzy pesejik otda goýýarsa, bulap gaýnadýan şol tä gaýnap-gaýnap biziň syrowymyz bir ýüz elli bäş, ýüz altmyş gradus bolýança gaýnamaly. Şo gaýnap durkada nähili reňk etjegem bolsaňyz, şoň içine gelwi kraska goşjakmy ýa ýöne poroşok kraska goşsaňyzam Islendik kraskaňyzam, reňkiňizem şol gaýnap duran sirobyň içine atyp bilersiňiz. Gapdalyndanam şular ýaly silikonowy gaplamyzam taýýar edip goýmaly soňundan göni guýar ýaly. Ine meň sirobym gaýnady. Bir ýüz elli ýedi gradus boldy. Şu bir ýüz elli ýedi gradus bolsa ylaýyk bolýar şol ýüz elli bäşden-ä ýokary, ýüz altmyşdanam aşak bolsa Ine şol ylaýyk gradus bolýar. Eger sizde-de şular ýaly termometriňiz, gyzgynlygy ölçelýän zadyňyz bar bolsa, şondan şeýdip bilersiňiz. Eger-de ýok bolsa oň ýaly termometriňiz, onda şular ýaly bir çaşkajyga buz ýaly sowuk suwy guýuň-da, şoňa bir iki damjajyk damdyryp görüň sirobyňyzdan. Gaýnap durka-da edip bilersiňiz ony barlap görmek üçin. Şol sowuk suwa damdyran damjajygyňyzy bir iki sekunt, üç sekunt goýuň, garaşyp duruň şeýdip birazajyk. Ondan şuny elläp görüň, şeýdip. Eger-de şuny elläp görenňizde şu damjajyklaryňyz gap-gatyja bolup indi şatylap doňan bolsa, onda şol ylaýyk gradusa bardygy. Eger-de şuny elläňizde şo damjalar ýumşak bolsa, mýakki şarik diýýärler ili twýordy şarik diýýärler, şoň ýaly ýumşak şarik bolsa, onda entek bolmadygy, gyzgynlygyňyz gradusa ýetmedigi bolýar. Onda ýene gaýnadyp bilersiňiz. Şoň ýalygy edip özüňiz öýde termometrsiz hem gyzgynlygyny öz çeniňiz bilen bilip bilersiňiz. Sirowymyzy şular ýaly otdan düşürenimizden soň bir bir azajyk bir bir salym bulap, şony köşeşdirýäs bir ýaňky ýaly köpükleri bir çöküşer ýaly bir azajyk köşeşer ýaly. Ondan silikon gapjagaçlarymyza guýup başlaýas. Sirowymyzy gaýnadyp durkagam ýanyna durup bulap durmaly sebäbi gyralaryna şekerler ýelmeşip püsekleşmez ýaly ýanyna bulapjyk durmaly. Syrogymy gaty gyzgyndyr çagalar zatlary goluňyza getirmäweriň gaty seresap boluň ýekeje damjajagam bara bir ýeriň ýakmaga ýeterlik bolýada şoň üçin gaty seresaplyk bilen işläweriň. Birem şu horaz süýjini ýasaňyzda eger arbalyňyz ýok bolsa arbala derek şekerem ulanyp bilersiňiz ýöne biz arbaly näme üçin goşýas şol bahym püsekleşmesin diýip şol Gowy ýalpyllap duran bolsun diýip, şekerlem etseň şoň ýalak bolýar, birbada ýöne desine birki günden birhili matowyý bolýar-da, şoň üçin tortlara zatlara ulanjak bolsaňyz arwal goşup bilersiňiz, ýöne şo gün göni iýjek bolsa çagalara göni ýasap berjek bolsaňyz onda arwala derek şekerem köpeldip şonam edip bilersiňiz. Eger-de sizde bular ýaly silikonowy formajyklaryňyz ýok bolsa, onda göni şular ýaly silikon halyjygyň üstüne-de togalak edipjik guýsaňyz, ondan çöp çagyş daksaňyz, olam gowja bolýar, olam hökman şekilli bolmaýan ýagdaýynda-da togalajyk horasüýjüler bolýar-da, onam edip bilersiňiz. O-da bir Wariantlaň peçenekleň biri. Ine, görşüňiz ýaly, sirobymyz eýýämem doňjak bolup başlady, eýýämem goýuldy. Şoň üçin sizem kän haýal-ýagallyk etmän, haýdabrak işlemeli. Indi şu doňmaka barjasyna guýup çykmaly, hemem doňmaka-da haýdabam çöpjaňaçlarynam dakyp çykmaly. Çöplerini dakaňyzda-da, göni dürtük goýmaly däldir, şony dakyp, Bir gezejik bir şeýle kowlam ol şol goja çöpüň daşyna sirop ýelmeşer ýalak özüne alar ýaly. Ine bu halyjygyň üstündäki jelemize-de şeýdýäs, olara-da şeýdip çöpümiz dakamyzda bir goja towlap-towlap dakýas, şol bir çöpüň daşyna bir goja horaz süýji ýelmeşip goja özüne gaplap alar ýalak edişdirip hemmejesiniň çöpjagaşlaryny dakyp çykýas.

Oraz süýjüleme gowy sowandan soň taýýar bolýar. Ine, sowady, doňdy, gatady. Görüň, ine, gowja ýalpyldap duran owadan oraz süýjülemiz taýýar boldy. Ine, görüň, ýekeleme göremizde-de, oraz süýjülemiz gowja, owadanja oraz süýjüler boldy. Aýna ýaly ýalpyldap duranja oraz süýjüler boldy. Eger-de siz bu oraz süýjüleriňize birazajyk ys beresiňiz gelse ýa birazajyk üýtgeşigräk tagam beresiňiz gelse, ol bir Ýertudanaň ýiti ýa limonyň ýiti damdyrylýanjalar bar, şolardanam damdyryp, ýitinem azjyk üýtgedip bilersiňiz. Horoz süýjüleri goýaýjak bolaňyzda-da şular ýaly ýaýradybrak goýmaly, bir-biriniň üstünde goýsaňyz ol ýelmeşegen bolýar, şoň üçin ýara şular ýaly ýaýradybrak goýmaly ýa-da bir zady dürtüşdirip goýsaňyz ýelmeşmez ýalyk, şonam nazarda tutup goýmaly-da, ýygnak goýaýjak ýagdaýyňyzda-da. Horoz süýjülerimiziň ine görşüňiz ýaly men çöpsüzlerinem ýasadym olaram şolar ýaly silikon gap-gaçlaňyz bolsa çöpsüzjede edip bir desertleň üstüne ýa bir bir kökeleň üstüne owadanlap olaram goýup bilersiňiz olam owadan ýalpyllap duranja owadan görünýär gelşiklice görünýär. Egerde wideom göwnüňizden turan bolsa laýk goýmagy hemem agza bolmagam unutmaň. Hemem öz istoriýalaňyzda paýlaşyň we ýenede Özümiz ýalak, gelinlere, gyzlara peýdasy deger ýaly, olaram peýdalanar ýaly wideonam paýlaşmagy ýatdan çykarmaň. Başga-da bilmeýän ýerleriňiz bolsa arkaýyn kommentariýada sorap bilersiňiz, ýadyma düşen zatlary aýtdymmykam diýýän, ýene-de ýadymdan çykan zatlar bar bolsa, bilmedik, düşünmedik ýeriňiz bolsa, kommentariýada arkaýyn sorap bilersiňiz. Sizem şular ýaly, Hory süýjüjikler ýasasaňyz şowly bolsun, noş bolsun!